Ar y lle cyntaf, roeddwn i'n sicr roeddwn i eisiau fod yn dawnsio pan roeddwn i'n ifanc, ond wnes i rhedeg traws gwlad yn yr ysgol gynradd, a phob tro roedd wneud yn eitha dda, a felly wnes i fynd lawr i Maldron Harriers a wnes i ddim edrych yn ôl ar ôl hynny rili. Does dim amheuaeth bod Lauren Williams o glwb Maldwyn Harriers yn y Drenewydd yn benderfynol dros ben. a dyw cylchdaith 200 milltir o'i chartre yn nhref Eglwys ym Mhowys am hyfforddiant arbenigol ddim yn mynd i amharu ar ei chynlluniau. Byw yn Ganolbarth Cymru, mae o'n rili anodd felly dwi'n dod lawr i yym Abertawe i ymarfer efo Wyn oherwydd yym mae e efo'r facilities gwych draw fan hyn. Ok, nawr symud ymlân yn araf. Mae gan Wynford Leyshon brofiad helaeth o hyfforddi ar y lefel ucha', gyda dau o sêr a 400 metr dros y clwydi yn ei dydd, dau grîn a Rhys Williams ymysg ei stabl o athletwyr yn y gorffennol. Oedd Lauren wedi ymuno â clwb Harriers Abertawe tua dwy flynedd yn ôl. Um, oedd hi wedi um, ennill pencampwriaeth Prydain yn yr uh, 300 metr dros y clwydi, so oedd amlwg oedd talent da hi. Mae'n byw yn bell, so fi ddim yn affordd ei hi trwy'r amser. Na gyd ni'n naid yw jyst rhoi cyngor iddi a wneud sesiwns dy hi pryd mae'n gyfleus.
Dim yr athletau yw'r unig beth sy'n cadw Lauren yn brysur. Nôl adre ar y fferm ar gyrion Llanidloes mae'n amser wyna. Ychwanegwch adolygu ar gyfer aroliadau lefel A ac mae'n syndod bod digon o oriau yn y dydd. Right really from the time she could walk, Lauren always ran. So when we were on the farm, whether we'd be gathering sheep or going round stock, Lauren would always choose to run rather than come with us. Cat in the Land Rover or on the bike. Yr holl redeg cynnar oedd sylfaen llwyddiant digon annisgwyl pan enillodd y ras 300 metr dros y clwydi ym Mhencampwriaeth Ysgolion Prydain yn Bedford yn 2015, a phrofi fod ganddi botensial go arbennig. That came as a complete surprise really. We knew that summer she'd been running well, her times were improving and she just ran an absolutely tremendous race and held on to cross the line in first.
Er ei bod yn teithio i Abertawe a'r Amwythig am hyfforddiant technegol, mae'r clwb lleol yn y Dre Newydd yn dal i chwarae rhan bwysig iawn yn ei datblygiad. Well, coaches y Maldwyn have been absolutely wonderful. They all give up their time to even train with Lauren. I mean, she thinks the world of them.

Mae'r blwyddyn yma yn rhy ddu blwyddyn yma oherwydd mae rhaid i fi ymarfer a cystadlu ac hefyd gwneud fy um, arholiadau lefelau A, um, felly dwi'n rili really edrych ymlaen i fynd i'r prifysgol. Yn ystod y gaeaf, bu Lauren yn canolbwyntio ar y ras 400 metr fel rhan o'r paratoadau ar gyfer y tymor dros y clwydi yn yr awyr agored, a chafodd ei dewis fel capten tîm merched Cymru dan ugain oedd yn cystadlu yn erbyn Lloegr yn ddiweddar. Mae fy yym stats o fy rasys pob tro yn rili cryf felly yym roedd cynllun fi i fynd allan yn cryf iawn. Yym wrth cyrraedd y 200 metr ar bell wnes i torri i fewn i'r yym lôn un a yym roedd popeth yn mynd yn gywir a roedd popeth wedi fynd i cynllun doeddwn i jyst ddim yn cweit gallu dal ymlaen ar y diwedd ond ie eitha hapus efo sut wnes i rhedeg wrth y cynllun wnaeth win rhwydd i fi. Oedd e wedi rhedeg yn arbennig o dda, jyst wedi cael ei curo ar y diwedd, ond really neck on the block stuff oedd e, so ti'n bod ni'n gallu sorto hwnna mas gyda tim bach mwy o fforddi gyda'r speed endurance. Gobeithion am y tymor yw yn y lle cynta ennill Pencampwriaeth Cymru, hefyd i uh, wneud yn dda yn Pencampwriaeth Prydain a wedyn cystadlu dros Prydain am Phencampwriaeth Ewrop dan ugain. Mae fy gyfeillion tymor hir i gystadlu yn y Gemau Cymanwlad, ond fel pob athletwraig neu athletwr, mae ein breuddwyd gorau ni yw cystadlu yn y Gemau Olympaidd, felly dyna yw'r yw'r targed mwyaf fi am y tymor hir, ie.